Alright, ni mali shɛli ni yɛli zaŋ kpa di polo nyɛmi eh, n advice ka m mali zaŋ tiri niri kam ŋun nyɛ ti tudu ŋɔ na nira ka be social media kpaŋa yi maŋ ka ti yusiri social media maa wisely ti nyari tinduya ni ka nyari nɔŋ polo bɛ ni yusiri social media shɛm but kpɛŋŋɔ sokam kumdila followers zuɣu tɔɣu n follow ya ka a follow ma back ka bi mi the reason why o ni mali followers sokam forcirimi nyɛma tiktok ni yina maa di bi zaya ni sokam yɛn nyɛla content creators tiktok yimina ni ti shɛba nyɛ followers bee ka ti shɛba nyɛ viewers ka ti shɛba nyɛ consumers di bi zali ni sokam yɛn creatila content. Yɛltɔɣa maa n-daa yina Facebook ghost names maa a ku yɛn nyami kamani yaa bana n-ku yina nti ku vali ʒi kaman ka a bi mi bini yi shɛli na they have no idea about it ka di nyɛla yaa man zaŋ li vaai likes pam di ko zuɣu because of O ka ti yɛri yɛtɔɣa ŋɔ mi mi kaman bini ŋɔ maa is a hot cake ka bi yɛri yɛtɔɣa ka di ti ni o gba yɛli yɛtɔɣa shɛli din ni o yɛli yɛtɔɣa shɛli din ni din nyɛ dini maa bin comment so whether di viɛli bee di bi viɛla di chaŋ bee di bi chaŋ o bi lan doli li o ku yɛri mi so din ni maa di tu ni ti yuli di zuɣu ka bɔri sani ti tiri ti Northerners eh on social media and ka mali kuŋ ni ŋme n-ti Daya mini Dagbaŋ forum as a Dagbambila and eh as eh Abdulbasit Kulchiri maa mi Trayɛri ni tɔɣi shɛli Dagbaŋ Youths Association a ni nyɛma ŋɔ maa di yi pa n-ti leela m ba Jango ka ninkurigu n-nyɛma so am part of the youths ka mali suggestion I would have liked ka ti next damba din yɛn wa ni any other project din yɛn kana ka di nyɛla Dagbaŋ project n-nyɛli be it is a chuɣu is a something ka ti nyɛ daya ka be wɛkiri kaman di ti nyɛ lirigu ka be wɛkiri shɛm maa. I want to see an initiative from Dagbaŋ forum or Daya ka di ku ʒɛya Dagbaŋ forum yina ni bɛ ti niŋ ŋɔ ti Dagbaŋ damba ŋɔ maa ni yɛn kana maa Daya niŋla binshɛɣu ka di ʒɛya we are doing something from investors ka bɛ yiri yuya like Daya niŋ ŋɔ ka di ku nyɛla ti nyarili ka di pa always because the last time ni daa nya Daya Vagɔɣu ni ka n daa nya ba ka ti lahi nya ba the next thing ka di nyɛ Vagɔɣu ti mi ku tooi kpa Daya Dagbaŋ Youth Association ka di nyɛla eh Kuba zuɣu ka ti kpa li mini Di va mili zuɣu di tumi ni ti kpari ka development gba beni. So I would like to see Daya uh, as a, a member of Dagbaŋ Youth Association n suggestiri mi let us see you work innovations, improvement ka ti nyari kama creativities yirina Dagbaŋ forum di yirina Daya puuni ka ti ku nya this is what Daya ni yɛn niŋ ka ti ʒiya n ti nya posters ka binshɛɣu niŋ big Coming from Daya, binshɛɣu niŋ bɛ Coming from Dagbaŋ Forum that we shouldn't sue you kari ti nyɛla kamani ti ti kɔya nyɛ ya eh, ti bee n-saɣi China mɔɣu ni Maya ŋarira bihi maa, ti bee n-saɣi eh, Dagbaŋ bihi maa bɛn boli ba la yoli maa di kɔŋko like like di viɛli pam yi ni yirina ni lala kuba maa shɛm maa di viɛli pam but ka kubili ka kubilim maa ko n-nyɛ Dagbaŋ zoobu like innovations mini inventions gba yi yirina Daya puuni. Di ŋmaya ti bɔri la pam. So ti niŋdi laa maa di viɛli pam ka yɛn yɛli last yɛtɔɣa n zani artists zaa zaani pahin ya suɣulo as daya is concerned Dagbaŋ forum is concerned Dagbaŋ n nyɛ first Dagbaŋ mi ni nyɛ first maa tini n daadama